fofo, migage ɖe dzi o, ale be egbã fia mí ɖo fia nye teƒe aɖe yi ke ana e nàyi ʋĩ. Gakea e to Mawu ƒe amenuveve mea, meka ɖe edzi be ètee trɔ ge agbɔ, ale be ana mí xotutu tɔxɛ aɖe ku ɖe mía tɔgbuiwo ƒe aŋlɔmeɖoɖo kple etsi yi ke naa agbe mí Etsi tutu wozã le aŋlɔ me fi yi wokpo tsia le ye teƒeɛ mí le ɖe. Nukae nàgafia mí tso nu?
Le nyateƒe me, meyi ʋĩi vavã elabe le míaƒe zɔzɔ me fiye nye vudo etɔ̃lia gbɔ míeɖo. Míeto Ʋenyavudo gbɔ le tegbi Míeva to ʋeliƒo le Hogbe kpa alo Gbakute tɔkɔ tɔ̃lia ye míeva ɖo afi ya. Le teƒe etɔ̃ yewo katã miakpɔ be anyigba vudowo wonye. Anyigba vudo. Megblɔe na mi va yi be anyigba vudoa ye nye hã meno le nye danye ƒe dɔ me. Edo go eno hetsi Ya anyigba koe tsitsiawo hana, ko etsie dzina wɔa to nyuie. Gake egbea enye nublanui be míano míaƒe teƒe veviwo kpɔm abe alee wole egbea ene. Míekpɔe kple veve le tegbi ʋenyavudoa gbɔ, míegbɔe, míekpɔe kple veve le ʋeliƒo gbɔ, fifia míeva klavi me. klavi me. E, teƒe ya ŋutɔ ŋkɔe nye Klamavu me. Klamavu me. Hafi míegblẽ ŋu va zu klavi, klavi, klavi me. Vudohea, gɔmedzedzea mea, edze abe vudohewo no ene. Gake emegbea, wova trɔe wòzu vudo vevi aɖe. Abe alee megblɔ na mi le ʋeliƒo gbɔ be afi ma nenye be woƒo nyikɔ ɖe amewo dzia, nyikɔƒolawo naɖe vɔ̃ le wo ɖokuiwo ŋua, woyina ɖe vudo ma gbɔ, ʋeliƒoa, ava aklɔ asi kple afɔ aɖe vɔ̃ ma ɖa le wo ɖokuiwo ŋu. Afia kple afima afia hã, ne mía tɔgbuiwo gbɔ tso aʋa, aʋayia, e, nu, nu, nu sesẽ wònye. Ne nɔviwo me gblẽ oa, ele be nàgblẽe. Atso eƒe ta gbɔe ava tsi ɖe ɔgblɔʋu ŋu. Ele be nu sesẽ wònye. Gake me yiwo tã yia egbɔa, wogbɔna kple dzidzɔ. Nenye be wogbɔ ɖe, afia Yiwo vana evaklɔ wo ɖokuiwo ŋuti ele.
Efia be teƒe ya mi kpɔkpɔm afi ya wonye nyigba vudo aɖe le afi ya. Mada akpɔe be eta alo tɔsisi aɖe ko nye ele afi ya godzia. Teƒe tɔxɛ aɖe wonye ne aŋlɔ dua. Ale be teƒe ya egba mi yɔm be klavu me. Ale be metsitsi ya na mi nya be fi ya klama ƒe teƒe wònye eye ne wònye be mía tɔgbuiwo wode aŋa eye klama le wo ŋu wogbɔ, wometsi aŋa o, fi yae wova klɔ wo ɖokuiwo ŋu le. Efia be fi ya godzia enye klama teƒe aɖe ne aŋlɔ toxɔdua. Le kee wò hã wòle gbɔwòe. Alea wòle ɖe, alea wòdze be wòanɔ eya. Mía Fofo neyi ɖe xotutu dzi na mí. Ale be Afixa kple ʋeliƒo, wole vevie abe ale ye megblɔe ene. Nenye be woyi ye le aʋa megblɔ wo be aʋa ne yi enu eve le eŋu, woana tsii loo alo nagbɔ ye nagbɔ kple nɔviwo ƒe ta. Ne gbɔ, dzidzɔ blibo wònye Ele be woava awɔ aʋa kee na wò. Yi ta ne wogbɔ nenema, wò he nye klama afi hee wova ɖa woƒle klama nua efia na le, be yewo gbɔ. Yi ta woga bia ŋuse, elabe ŋkeke mawo ma, ʋiʋli blibo wònye be amewo natso ɖe wo nɔewo be teƒe yewo la, yewoa xɔe wo shi, Ne wò hã mète ŋu trɔ fɔ nu o to eŋli wò teƒea ta o, ke ame bubuwo gbɔna axɔ ge. Yi ta nenye be wòdzɔ eye nèyi egbɔ klamatɔea, ele be nàva tso ɖokuiwò afia afia. Ta klamavue wònye hafi míeva trɔ yɔyɔ be klavi nenemae.
Akpe makaɖedzi be Egba enye nuyɛ nye klavi me, eye enye ŋkɔyɛ ŋtɔ le teƒea ŋu, afi egba wòtrɔ zu klavi me, klavi me, klavi me. Ŋkɔɛ nye klama vu me. Biabia nye be, xotutuyɛ ɖe míeɖɔ ge ɖoa? Xotutuyɛ mí bele ge nɛa? Lekee wòdze be míawɔe? Ele nye kpli wo gbɔ. Biabia nye be, mía tɔgbuiwo na míenya be vudoe le afi ya, Klama vudoe wònye. Eye ne wònye be míeto nyateƒe ɖe mía ɖokuia, ame aɖeke meli me agblɔ ge be yemedzi Klama o, nyo nam o. Biabia nye be, ŋusẽ ma Le tɔya nu, ŋusẽ ya ke le vudoya nu tsã mía tɔgbuiwo zã. Wobiana, Yi aʋa gbɔna? Ŋusẽ magali egba. Mía vovo. Abe ale wòle be mía dometɔ aɖewo wobe yewoyi ɖe Israel ye wova yi aku etsia etsɔ gbɔe be wònye tsi kɔkɔe. Ame aɖewo va ku Nile tɔ, tɔsisia be wònye tsi kɔkɔea. Nenema koe nye xea hã, be vudoea, eƒe ŋusẽ gali nɛ be míelé be nɛ. Be wò hã àte ŋu ava kui ava wò ŋdɔ le wò aƒe me le aklã ma yi dzi yim nèle ta. Nyateƒee nɔ nye be Míate ŋu agazẽ klamama gbã, ke akpɔ ɖe nye kpli wò gbɔ be míalé be ne vudo ya, ale be nyae mía tɔgbui agblɔ, míati akpɔ, akpɔ ɖa be ele eme loo alo mele eme o hã. Elabe tsitsiawo gblɔe be, Lakpatɔ ƒe xɔ wometɔ dzi o, ke ɖe woko nɛ. Eyia de be míati akpɔ, akui, akpɔ ɖa be